yɛda ɔbɔ adeɛ nyankopɔn ase ɛhyira ne din kronkron no kwa yɛ se amewura amenae amen yɛkyeakyea abusuafoɔ nyinaa wɔn ɛberɛ ne berɛ nyinaa wɔn aso di yɛ nsɛm akyi na wɔn ani nso di yɛn dwumadie nyinaa nso akyi. Wɔn a wɔwɔ ɔman yi mu ne amanɔne, panyini ne nkwadaa nyinaa, Elohim Kingdom Ministry ne Nana Sikadwa TV nyinaa bom kyea mo. Ɛyɛ anwummerɛ yi nso so akwanya kɛseɛ aba sɛ yɛbɛsua adeɛ na yɛnya mpuntuo ne nhunumu honhom ne honam mu wɔ abrabɔ mu. Na ɛnnɛ, akwanya kɛseɛ yi a ɔdoma nko ma de akyɛ yɛn yi, pɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ fa kwan a onipa fa so ba wiase, ne wo ba wiase a nneɛma bi a ɛdi w'awo akyi a yɛn nananom ka no sɛ yɛawo awie no, yɛfrɛ biribi akyiri adeɛ. Kyerɛ sɛ yafunu no mu no, na woda adeɛ soronko bi mu, ɛno na ɛma wo nsuo, ɛno na ɛma wo gya. Ɛno na ɛma mframa. Ɛno na ayɛ te sɛ asase a wotiatia so a Borɔfo kasa mu yɛka no sɛ placenta, anaasɛ medical doctors bɛka no sɛ placenta previa. Yɛwɔ mu ahodoɔ mmiɛnsa, na meka general one, sɛ yɛwo wo wie a, akyire adeɛ no, deɛ ɛwɔ mu a ɛwɔ sɛ wohunu. na woyɛ ho adwuma. Baako a edi kan ne sɛ, placenta no te sɛ dua a esi hɔ. Enti sɛ dua no, mmoa wura ne nhini no mu na wɔwe ne nhini no, na wɔkum dua no nhini no a, ɛyɛ dɛn kɔ soro ba fam? Dua muu no a esi hɔ no, ɛno nso so ebewu. Ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɛreyɛ kɔɔ, ɛrenyɛ green bio. Ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɛreyɛ kɔɔ, ɛreyɛ kɔɔ no, na afei ne nhahan no nyinaa retu gu fam. Ɛretu gu fam no, na afei dua no, abena no a ɛwɔ ho no, ɛrewaawae. Na afei duamu no ho astate rebɔ ne ntokuro. Da koro, mframa bi fa a, wobɛhunu ara sɛ zim na abu agu. Saa na abrabɔ te. Ɛno nti, yɛn nananom akane no, sɛ yɛwo ɔba a, yɛfa akyiradeɛ no anaasɛ placenta no na yɛakasa agu so. Ɛsiane sɛ sɛ wohwɛ mfonini yi a yɛde ato so yi a, sei na placenta no te. Wohwɛ placenta no ase, inside no, wohwɛ aseɛ paa, the bottom eh, last no a, wohu sɛ ayɛ te sɛ soil na edua, yɛaduadua nnua wɔ mu na ɛyɛ fiefi na ɛnyini. Saa na nnipa wo te. Enti sɛ woba asase yi so a, na yɛn nananom fa saa akyiri adeɛ no a ɛyɛ placenta no, na yɛakasa agu so, na yɛaka sɛ, Wo, ɔbaa yi a yɛawo wo adwoada yi, a woyɛ adwoa, wiase wei yi a woaba yi, meredua wo, wobɛyɛ yie, wobɛtu mpɔn, wobɛde wo ho, Wobɛkɔ nkan, wobɛyɛ nipa, wobɛyɛ ɔbaa kɛseɛ, wobɛnya aware pa, wobɛnya sika, bia wobɛyɛ bia ɛbɛyɛ yie, yareɛ, owuo, ɛntumi wo. Yɛka nsɛm akɛseɛ na wɔn abɔ ɔdoma nkuma dini, abɔ ntɔn anyame dini, abɔ abusua tumi ne abusua saman kronkron dini, abobɔ ahonhom ne ateneneefoɔ ne mpanyinfoɔ a wɔn nim wɔn nyinaa din de ahyɛ wɔn nsa sɛ de ahyɛ asase yɛ nsa sɛ ɔnkora saa adeɛ no, mma ɔbɔnefoɔ biara mfa ne nsa nka nndi saa ɛɛ motɔfowa no a waba n'abrabɔ akyi mmɛdi ne nya. And wɔn wie a, afei wɔn akata so. Deɛ ɔnsuo oo, ɛnsa oo, sɛdeɛ na ɔbɛyɛ wɔ akyire oo, wayɛ. Ɛno nti, wohyɛ w'abrabɔ ase a, afei wohu sɛ biribiara rekɔ yie. Wo fili connection to element a wofiri mu baeɛ no. Afei wohu sɛ asase no wonam so a wohu no dwodwodwodwo. Na yɛn nkyiremma yi bɛ yi no, we have problem. Problem no ne sɛ, seesei yɛwo a, automatically ɛwɔ sɛ w'awodeɛ no yɛgye to hospital. na doctors anaasɛ nurses na ɛbɛ determine ha how wɔn bɛ treat no but deɛ mimi nim no sɛ in our modern time wɔ yɛn mmerɛ mu yi no wɔn hye wɔn hye no menhu mprɛ dodoɔ a hospitals agye placenta a wɔn nya abotere yɛ so adwuma sɛ yɛdua daabi wɔn hye no Nea ɛyɛ hu wɔ yɛn mmerɛ yi mu nso ne sɛ, seesei abɛda edwa klɛɛ sɛ ebinom nso de ayɛ business a wɔtɔn ma asikafoɔ bi ne atitire bi ne spiritual societies bi ne spiritualists bi ne Malamfoɔ bi, Akonfoɔ bi, Enunsifoɔ bi. a wɔn nso de saa placenta yi, awodeɛ yi, yɛ nyankomadeɛ ahodoɔ ma nkorɔfoɔ ma wɔnya sika, ma nkorɔfoɔ nya tumi, ma nkorɔfoɔ nya fame. Amanɔne, me ara me nim cases bebree a yɛnim sɛ hospital no agye placenta no, awodeɛ, akyire adeɛ no, nanso so ɛkɔdii baabi bɔne, sɛ adeɛ a yɛde yɛɛyɛ maa obi no, adeɛ no dedee no, na ama akwadaa no a yɛde ne placenta ayɛ ade ama obi no, yɛde ayɛ ade ama spirit bi no, na akwadaa no ayɛ te sɛ gyimigyimii, na akwadaa no ayɛ te sɛ nsuo ba. Seesei deɛ ɛyɛ common pa ara no no. Enti mepɛ sɛ adeɛ a ɛbue so kyerɛɛ me a mehuiɛ a yɛdi saa nkɔmmɔ wie no, mepɛ sɛ mekyerɛ ma obi biara a ɔrehwɛ me anaa ɔretie me de ne ho hyɛ mu na ɔyɛ bi. Mehuu sɛ yɛdi Akwasidaa no wieeɛ na portal kɛseɛ abue wɔ soro, na ɛreyɛ adwuma wɔ all over the earth but ɛfiri thirtieth ɛbɛsi first ɛna ɛmu sɛ portal no a connect firi soro abɛsi fam asan bie portal foforɔ wɔ fam and adeɛ a mehuuɛ ne sɛ ɛreverse situation bi ɛwɔ nipa bi nom abrabɔ mu. Ɛna ɛresan reverse situations bi, negative situations bi wɔ asase yi so. And mesan hunu sɛ ɛresan restore nnipa binom nneɛma pa back. Ɛna the same time no, ɛresan restore ahoɔden bi ne tumi bi wɔ asase no mu. And mehunu sɛ yɛkyerɛ me sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a yɛwo wɔn wɔ saa month wei mu a ɛyɛ July August wei mu a ɛyɛ Leo zodiac sign na ɛruli ɛruli firi twenty third July ebi nso wɔ hɔ a ɛhyɛ ase firi twenty second July na akɔ akɔ akɔ wie twentieth anaa twenty first anaa twenty second August mehu sɛ nkurɔfoɔ bebree hɔ a yɛwo wɔn wɔ saa month wei mu a ɛyɛ wɔn taa nya mpatuwuo. because the other negative aspect of Leo no anaa Sam no yɛ child sacrifice. Ɛno nti sɛ yɛwo wo saa mmerɛ wei anaa yɛwo wo saa mmerɛ wei mu na w'awodeɛ no yɛantumi anyɛ so adwuma yie amma wo a, ɛma wo problems bebree. Ɛma wo nyini kɔ w'anim no a, no tumi nya problem kakraa bi ba w'abrabɔ mu na w'abɛnya mental problem. Bebree nso wɔ hɔ a, Wɔtumi wuwu ntɛntɛntɛntɛ mpatuwuo. Saa mantwi ankasa nso duru a, nkwadaa taa yare nkoredi mpanimfoɔ. Na saa mantwi no ankasa nso duru a, nkwadaa taa wu pa ara. Ɛyɛ natural thing a ɛwɔ hɔ firi tete nti na yɛn nananom nim kwan a saa mmerɛ wei duru a, Wɔyɛ akwankyerɛ ne amammerɛ de nneɛma ahodoɔ ma mmusua ne nnipa no ne fie mu nnipa di dware de hyehyɛ wɔn ho de hohoro wɔn ho ne afɔrebɔ ahodoɔ bi a wɔyɛ wɔ abusua no ne nnipa nyinaa tiri so bɔ mpaeɛ srɛ Odomankpɔn nananom na wɔasom na saa efie no mu nnipa a nkwadaa yi bɛwuwu yareɛ ne anifira ne dam ne ɔhaw ahodoɔ a ɛbɛbeba nkwadaa no so ma ebinom abɛyɛ te sɛ nsuomma no nyinaa na agyae. Enti ɛno na mepɛ sɛ mekyerɛ, adeɛ a yɛkyerɛɛ me sɛ obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ bi na ne mma abrabɔ ne wɔn daakye yɛ yie, ɔnyɛ bi. Ɔno ara mu nso pɛ sɛ ɔtena ase dwoodwoo na ne nneɛma pa biara ɔre, yɛrestɔɔ no, ɔyɛ bi. Anaasɛ nneɛma a wompɛ wɔ w'abrabɔ mu biara no, wobɛtumi ayɛ bi na woarevɛse saa nneɛma bɔne no afiri hɔ. Sɛdeɛ asi dada, deɛ ɛwɔ w'anim Deɛ mereba abɛkyerɛ wo yi bɛtumi a reverse ne nyinaa, sɛ ɛyɛ ade bɔne nko ara deɛ. Na deɛ ɛyɛ papa bi a wopɛ na wonnya, deɛ wanya nso a ɛyɛ start yɛ, ahyɛ aseɛ ɛhwete, ɛno nso wobɛtumi a, a, yɛbɛtumi a restore wo na wanya no mmɔho mmɔho. Woda fam pupuro pupuro pupuro koraa a, ɛbɛtumi ama wo upliftment, ɛbɛtumi ama wo favour, ɛbɛtumi ama wo grace, ɛmu apagya na baabi a ɔsɛ wogyina wɔ abrabɔ mu no, woatumi agyina. Adom ne ɔdɔ ne mmoa ahodoɔ a ɔsɛ wonya no wɔ asase yi so firi ɔsoro ne asase nsɛm no, wobɛtumi anya. Sɛdeɛ Nyankopɔn hyehyɛɛ obiara abrabɔ maa no no, Nyame bɔɔ nipa sɛ ɔnni yie, God made man to prosper and be prosperous. Sɛ wopɛ sɛ woyɛ akwankyerɛ bi a, ɛnnɛ yi yɛ second August, aka kakra bi na yɛwura third August. Sɛ wopɛ sɛ woyɛ bi a, ɛyɛ ɛfiri first August de kɔ kɔsi ninth August na akwankyerɛ yi reyɛ adwuma. Woantumi anyɛ bi ntɛm koraa no, ɛwɔ sɛ twelve August na wode wo ho ahyɛ mu ayɛ bi. Sɛ twelve August twam na wonyɛɛ bi a, na afei na wopɛ sɛ woahwɛ video anaa woate asɛm na wopɛ sɛ woyɛ bi a, mede me numbers bɛto hɔ, frɛ me na menkyerɛ wo adeɛ na yɛ ansa na wopɛ sɛ woyɛ bi a, woayɛ bi after twelve August. Na yenim nneɛma a yɛaestablehye wɔ asase yi so ne soro a sɛ 12 August no twam na wopɛ sɛ ɔyɛ bi nko ara a, yebetumi akɔnɛte nneɛma bi ama wo na wo nso woatumi anya wo share wɔ saa faahodie wei mu. Deɛ wobɛhia ara ne sɛ wobɛtwerɛ nneɛma a ɛha wo nyinaa ɛfiri first kɔsi third August. Wobɛtwerɛ nneɛma a ɛha wo biara agu sheet of paper so. Wobɛtwerɛ no agu three sheet of paper. Obetumi anya A4 baako sei na wakyɛ mu trɛ na watwerɛ nneɛma, watwerɛ wo din agu so, na watwerɛ nneɛma a ɛha wo nyinaa a wompɛ wɔ w'abrabɔ mu agu so, na wakasa agu so sɛ nneɛma wei, Awurade Nyankopɔn din mu nti, mempɛ wɔ m'abrabɔ mu bio. Mehye saa pepa yi, saa nneɛma wei nyinaa, ɛnhye, ɛnwewɛse mfiri m'abrabɔ mu nkɔ. Wobɔ saa mpaeɛ wei gu so mprɛnkron a, Afei hye no. Wohye no wie a, hye tray no nyinaa. Wohye no wie a, pɛfam baabi na twerɛtwerɛ de fa gu na kata hɔ. Wonni baabi a wobɛtumi atwerɛtwerɛ a, wodeɛ fa gu fam kɛkɛ. Woawie no, ɛfiri ɛm four fifth sis Wonyɛ hwee sis. Na afei woasan apɛ three sheet of paper na woatwerɛ nneɛma papa ne animuonyam ne mpagya ne nhyira bi a wopɛ no wɔ w'abrabɔ mu ɛnnɛ yi ne wo daakye. Na ɛno nso woatwerɛ ne nyinaa, woatwerɛ wo dini na woatwerɛ ne nyinaa agu ɛno so three sheet of papers so saa. Wowie a na woasan abɔ mpaeɛ no agu so nine times sɛ nneɛma pa wei mu mmra m'abrabɔ mu ɛfiri nnɛ da yi korɔ. Wo declare gu so nine times na woahye no. Wohye no wie a ahwese no na waboaboa ne nyinaa ano na wahu afa mfenama mu. On the ninth nso so, wobɛsan atwerɛ nneɛma pa a wopɛ, the same thing, agu sheet of paper so. Obi wɔ hɔ a wobɛnya parchment paper, obi nso wɔ hɔ a wobɛnya um, yellow um, paper, obi nso wobɛnya white, obi nso wɔ hɔ a wobɛnya bay leaf. Ebiara no ɛyɛ three three three. Ninth no na wasan ayɛ the same thing na wasan ahye no. na wɔaka da ashes no na wɔahu afa mframa mu. Wowie a, afɔrebɔ a ɛda akyire anaasɛ seed offering a ɛda akyire a yɛde bɛyɛ nneɛma akɛseɛ mmiɛnsa a yɛde bɛkɔ children's home. Yɛbɛsra nneɛma agu so, na yɛakasa agu so, na yɛde ayɛ saa adɔeɛ no, na yɛde ayɛ saa nnwuma mmiɛnsa no. Wobɛtumi, sɛ wowɔ Ghana ha a, na woyɛ wo use cedis a, wobɛtumi a use sixty cedis de asɛnde nɔmba a mede bɛto dwa no bi. Ninety cedis wobɛtumi asɛnde ɛmmoro ninety cedis ɛyɛ sixty cedis or ninety cedis sɛ wowɔ UK so a ɛyɛ sixty pound or um, ninety pound ɛnnuru hundred pound sɛ wowɔ US nso a ɛyɛ sixty dollar or ninety dollar ɛnnuru hundred dollars ɛna wowɔ Europe nso so a wowɔ eh, euro currency no bi nso so a, ɛyɛ 60 euro or 90 euro. Sɛ wowɔ mma a, saa na wobɛyɛ ama wo mma no nso so. Wobɛtwerɛ wɔn nyinaa, wobɛtwerɛ ne din na watwerɛ nneɛma a wohunu wɔ ne ho a wompɛ. Ɛno nso wobɛtwerɛ ne saa agu three sheets so na wahye no. On the six no, wobɛtwerɛ nneɛma pa a wopɛ ama wo ba no wɔ three sheets so na wadi kere nine times na wahye na ahu ama no. Sɛ ɔno ara nso anyini a obɛtumi a, na wama ɔno ara ayɛ n'adeɛ. Because wɔyɛ nkwadaa a wo baatan no bɛtumi agyina yɛ ama wɔn. Woyɛ no ma wo intention nyinaa nnyina sɛ w'ankasa wo mu ne wo mma no mo mo mo awodeɛ no akyiri adeɛ no placenta no deɛ akɔdi biara ɛnyɛ biara no saa adeɛ no a akwankyerɛ yi a wɔreyɛ no ɛnreverse w'adeɛ mmerɛ wo ma w'adwene nsi saa adeɛ no so deɛ wo mma placenta akɔdi biara a ɛreha wɔn no anaasɛ ɛbɛha wɔn daakye no Ɛn reverse na bɔne no akɔ deɛ a ɔmo nsa anya saa ɔmo ahoɔden ne saa ɔmo life no ɛne saa ɔmo tree no back because sɛ yɛde saa adeɛ no yɛ sunsum mu adeɛ ma obi a wo saa nipa no a yɛde wo wo tree no anaasɛ wo placenta no ayɛ adeɛ ama obi no wo mmɔ bra enti mede ba awieɛ no. Mepɛ sɛ nnipa nyinaa te aseɛ ne nnipa nyinaa hunu sɛ, asase yi so ne abrabɔ wei no, nneɛma bebree wɔ hɔ a, yɛafa no traa na ɛha yɛn. But sɛ Nyame bue so na yɛhu a, bɛyɛ sɛ ɛyɛ akwanya kɛseɛ ma yɛn na yɛayɛ ho adwuma na yɛafa yɛade, yɛn nneɛma pa adi so. Enti mepɛ sɛ obiara a wohwɛ video yi na wotie me, wode wo ho hyɛ mu na woyɛ bi. Me nɔmba a, wohia me berɛ biara a wofrɛ a wobɛnya me. anaasɛ sɛ woyɛ bi wie woyɛ bi anaa wopɛ sɛ woyɛ bi na wopɛ sɛ wo send offering sɛ sixty cedis ninety cedis ninety euro whatever wopɛ sɛ woyɛ bi a number a wobɛtumi asend wo offering asi soɔ nie anaa wopɛ sɛ wofrɛ me na wonte biribi ase na yɛdi nkɔmmɔ a ɛyɛ ne mmienu nyinaa numbers mmienu nyinaa yɛ whatsapp wobɛtumi afrɛ deɛ ɛdi kan no yɛ zero five five nine six five three seven two three

Kae sɛ mfonini wei a mede ato afidie yi so yi, Yod He Wɔ Hi, kae sɛ wowie w'akwankyerɛ no nyinaa a, wobɛtwerɛ saa edin wei wɔ A4 sheet so, na mɛkyerɛ wo adeɛ a wode bɛyɛ. Wo a wobɛyɛ biribiara a wobɛma me offering biara, mɛkyerɛ wo adeɛ a wode saa edin wei, wobɛtwerɛ agu A4 sheet so na mɛkyerɛ wo adeɛ a wode bɛyɛ. na wobɛhunu adeɛ a Nyankopɔn nso bɛtumi ayɛ ama wo wɔ w'abrabɔ mu. Nyame nhyira obi biara. Bye bye.